Kula mamarina wan dangsanak barataan mudah mudahan sehat wal afiat nang lagi garing mudah mudahan lakas wigas nang lagi ba usaha bagawi mudah mudahan barajakian kita barataan amin amin ya rabal alamin kamana kita balalah hari ini nah pakacil didin ini hari sabtu. Nah, hari Sabtu nih hari santai kita. Sore-sore kini nyaman kita belalah. Nah, belalah aja kita hari ini lah. Nah, ka mana kita belalah hari ini? Nah, umpat kita harus pakacil didin. Pakacil didin, balalah tarus! Kita hari ini balalah ka Jalan Manarap. Nah, di kilometer sembilan kalau lah itu. Nah, ka mana sampai ka ujung kita. Nah, ka mana tambusnya Jalan Manarap itu. Nah, nang tahu komen di bawah lah. Nang balum tahu, nah janaki pidia ulun sampai habis. Nah, balalah tarus kita.

Sabalum jauh kita balalah nah kada hantah hantahnya ulun minta tolong nang balum subscribe, like and share tolong di subscribe dulu video ulun lah. Nang sudah melike, mengkomen atau subscribe video ulun, ulun ucap akan terima kasih. Mudah mudahan pian sehat wal afiat wan barajakian aja. Amin. kita masih di pal tujuh um jalan ayani ini hari ini pinanya jalan talinggar sedikit kawa kita laju kalau biasanya di sini padat jua sedikit padat merayap biasanya apalagi hari minggu pagi kena mulai baisukan tu orang pasar di sini rami banar. Nah di subalah kiri ni biasanya urang bajual kambang, bajualan makanan, bajualan banyak ni. Nah apalagi di subalah kanan subalah sana di pasarnya nah magin ae sasak. Nah tapi ni alhamdulillah kita bisa lewat lancar jaya nah. Kalau jalan nang pina sunyi gini kita balaju ae jua nah. Nah satu dua tiga.

Nah, imbah balaju tadi parak kita sampai lawan um tikungannya ka Jalan Manarap. Nah, kita ambil ka sebelah kiri, patokannya ada masigit di mukanya nah sebelah kiri. Nah, kita belok kiri ke Jalan Manarap. Nah, ini sudah masuk Kabupaten Banjar. Um Jalan Manarap ini wayahini rami jua urang, di kanan, di kiri urang bajualan. Nah, model kaya di Banjar tu ya Sungai Andai rami jua nang kaya ini jua pinanya. Nah, kanan di kiri urang bajualan nah. Ini jadi macit jua di sini. Nah, sasadikit macit jua bila motor nang pina ganal lewat ya macit jua nah. Nah. Dulu di sini rame wadah urang baujun. Nah, kira-kira sepuluh tahun yang lalu masih nah masih rame urang baunjun di sini wadah baunjun. Tapi wayah ini di sini kurang sudah urang baunjun di sini karena di sini juga banyak. perumahan sudah nah tumbuh perumahan di manarap ini jadi banyak orang-orang yang begawi di banjar maambil perumahan di manarap sini karena kada talalu jauh bagawi ka banjar nah nang bagawi di gambut jua nah ada nang maambil perumahan di sini sehingga di sini ni wayah ini rami padat jua nah. Sakitar tahun dua ribu tiga dua ribu ampat nah bakacil di sini ditawari kawan tanah um sameter dua ratus ribu ada jua nang tangah dua ratus sameter nah bahkan nang baka dalam tamurah jua nah sekitar tahun itu um wayah ini kira-kira um salabih pang dah Raden sudah. Nah nang tahu komen di bawah nah barapa sih meter tanah wayahini di Manarap. Nah sebelah kiri nang di muka Alfamart tu masuk sedikit nang di Alfamart ni nah. Nah ni ada kawan di sini bajualan seblak nang ngarannya seblak babaturan kah nah. Nah rekomendasi banar pang lah kalo bakacil di din asli nyaman sebelak nya nah kada promosi pang tapi terasa ai nah barapa kali kesini wadah kawan nih nah pokoknya nah sebelak sebelak nya nah mantap. Sambil bakisah haja pang kita ni lah. Nah, sabalum kita lanjut bakisah, nah nang balum subscribe, like, comment, and share nah tolong ai di subscribe dulu lah nah supaya batambah jua subscriber Pakcik Didin. Nah, nyaman Pakcik Didin samangat jua untuk maulah-ulah video nah supaya gasan kita badatan babagi informasi, babagi habar.

Nah, jadi bagi pian-pian kula mamarina nang handak ka Sungai Tabuk kada perlu sebenarnya lewat gambut. Nah, lewat sini kawa. Sini bakandaraan kawa, bamotor kawa. Jalannya mulus nang kayni jua. Aspalnya mulus. Nah, kawa ja dilewati. Nah, nyaman pokoknya tambusnya jalannya. Nah, di parak mana tambusnya. umpati dulu video pakaji riden sampai tuntung. Nang kaya pakaji riden sambat tadi, buhan nang barumah di sini artinya langkap haja sudah urang bajualan kaluar rumah handak batutukar apa-apa ada. Nah, mulai dari bajual mamakanan, kaparluan rumah tangga dan nang lain-lain nah cukup di sini jua nah artinya kada parlu talalu jauh kaluar ka Jalan Aya ni lagi nah di sini cukup haja pinanya sudah lengkap di kanan di kiri urang bajualan. Nah di parak sini ada dulu orang memproduksi pupur bangkal. Nah pupur bangkal tu kalau kakanakan wahini mungkin banyak nang kada tahu pupur bangkal tu apa. Nah kalau kakanakan bahari nah kada nya kada tahu lagi rancak mamakai kira-kira pupur bangkal. Nah di daerah sebelah kanan ni kita ni nah. Nah nih dulu wahini. urang meulah popor bangka banyak banyak urang menjamur jamur popornya di sebelah sini nah wayahini pinanya kadada lagi pang nah nah ada tulisan handil barabai handil bakumpai nah kita ambil belok kanan nah jangan batarus lah nah kita batarus belok kanan nah jalannya nyaman banar mulus jalannya.

Nah masih ada ja urang lagi nah manjamur banih sidin nah muntutong bahuma tu manjamur banih bila sudah tu karing banih tu hanyar di pabrik jadi baras nah nang kaya itu pamirsa ai kada inya langsung jadi baras langsung kawa dimakan pang nah dijamur dulu di pabrik hanyar jadi baras hanyar dimasak hanyar kawa kita mamam. Tadapat pulang tulisan handil bakumpai lawan handil barabai. Kalau handil barabai batarus handil barabai babelok kiri, handil bakumpai batarus. Nah, kita ambil kiri. Nah, ka arah handil barabai. Nah, apa nih tulisannya? Jadilah seperti air putih, tak mewah tapi sangat berarti. Nah, ya.

Ada polisi di Nah, ya kan? Kada jauh dari Banjar. Nah, di mana arap aja di Palua Gelapan. Nah, suasananya masih pepohonan banyak, ya kan? Nah, nah pehumaan masih kawa dilihat. Nah, nah suasananya. Nah, nah nyaman jua dilihat. Nah, nah ini bakas eh, bina bakas banjir banyu pasang. Nah,

suasana ini nah ada gumbaan masih nah orang bisa gumbaan nah nah gumbaan nih nah tak olah orang gumbaan nah gumbaan tuh di sana pada si bani nah aja bahari lagi halus pernah gumba nah nah imbah tamu jembatan warna biru ini kita ambil ke kiri lah umpat di jalan aspalnya dia nah

Nah, tatamu pulang kita simpangan. Nah, kita belok kanan. Nah, belok kanan kita. Nah, ini bakas Um banyu pasang tarandam sabagian rumah urang di sini masih nah. Nah, ada nang ni bakas surut, sudah surut pang nah. Nah, tatapi masih ada nang tarandam sabuah dua buah rumah. Nah, urang baacaran pinanya rancak pinanya isuk nah. Nah. di muka nah nah ni di sebelah kanan kita ni ada pohon galam ganal-ganal nah wah nih ngalih banar mancari wahini pohon galam nang kaya ni ganalnya nah kalau di banjar tu pohon galam wahini halus-halus lah ukurannya halus-halus haraganya larang-larang gasan um rumah ya kalo nah wahini pohon galam ni perlu banar di wadah kita ni nah ada urang baingui iwak tu nah pina di sebelah kanan ni nah iwak um. Pina batambak iwak nah pina rami nah urang nah apakah isi nya tu nila kah lele kah patin kah kada tahu tu um nah ni bakas calap masih sebagian dijalan nah tapi inti nya jalan nya mulus haja nah aspal nya nyaman haja diawati nah suasana desa sangat terasa.

Nah, jalan semen ini lebarnya hampir sama ja, kawa ja mobil lewat jua di sini. Nah, nah ini jalan semen. Tapi sedikit ya urang Banjar tu bedugul-dugul sedikit jalannya. Nah, kada semulus jalan aspal tadi. Nah, kita lewati dulu lah. bila pian sudah batamu jalan sambayan ini berarti pian pulang parak sampai sudah lawan jalan martapura lama, sudah parak tampus ka jalan martapura lama. Nah, jalan sambayan ini kurang labih dua pa lah kurang labih. Nah, dah hanyar tampus ka jalan martapura lama, tampusnya ini adalah di desa Gudang Hirang, nah Kabupaten Banjar jua, Kecamatan Sungai Tabuk. um di jalan Martapura Lama um parak lagi kita sampai umpati terus video pakacil didin. Sebelum tambus ke jalan Martapura Lama um Gudang Hirang ulun minta tolong pulang lah subscribe. Like, comment, and share video-video ulun lah. Nah, terima kasih nang sudah ma subscribe. Nah, mudah-mudahan sehat wal afiat. Amin amin amin ya rabal alamin.

Bubuhan di sini dengan kondisi nang kaya ini nya pinanya ada nang mahancau manangkap iwak, ada nang maunjun aaa jadi tarandam ini ada jua hikmahnya lah bubuhan nya nyaman manangkap iwak pinanya ahaa kada jauh di halaman rumah ja ahaa di ambin ka jurang kita tu aaa. Nah di muka tu sudah kelihatan jalan Martapura Lama nah artinya kita sudah sampai sudah tambus dari Manarap ke jalan Martapura Lama lewat jalan yang kita lewati ni tadi nah kira-kira sampai di sini dahulu video ulun lah tarima kasih nang sudah menonton sampai habis jadi video-video ulun ini berisi tentang ziarah. Bajanguk kula lawan balalah haja nang kaya ini nih. Nah, ini balalah haja ngarannya. Baputar-putar. Nah, manunjukakan jalan nang kira-kira nang bubuhan pian ada nang balum tahu jalannya tambusnya ka mana. Nah, mudah-mudahan isi bisa barmanpaat bagi bubuhan pian. Tarima kasih sakali lagi sudah manonton video ulun sampai tuntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.